Ot jamine pol. Me acel, mar kwongo neno pien ni wek dano olweny i ote nyo ower bun nongo gin mo tye marac. Haida bot ngat acel nyo wun aryo weng gin eni peke. An macalo laco ki tung bota nongo ni macalo wek agwok otta pien nongo amito dako en aye pe ocere. I kare ma acuno nongo aneno jami madwong romo ngole. En jami madwong ma romo ngole obedo i kin lweny ma nongo eloya ki i gero. Ka dong tek timme, atim ngo wek ginena obed peke? Myero anen yo me mwole kong bota te kare eno-ni. Mwole ma amwole-ni, pe an aye amwole ni omyero dong ajale ocit ocen, amine kare ni ka gin moni mutimme marac, en mito tero ki yo me lweny ca eno-ni, adoko piny kong i tere manok, me bworo tamme ca ni yo me mwolo. Wek pe gin ma en mito timmi-ni kutimme. Meno angeyo ni ka onongo kit an en aa pwod en, ka gin aye an obalo, wa en oketo kabo tiyo ki yo ma lamal-li. Ka cware caro okece i koma pi gin ma abalo mito pwota, wuyenyo yo ma mene, yo me, yo ma myero oti kwede me mwolo me kita mot, kata oping mot ki gin ma in itimo i koma-ni ba, rac. Ka ineno abalo gin mo, wanen yo ma ka man, ka man, ka man, wa bed waloke. Mo aye gin ma an aromo neno eno. Ka dong itemo eno-ni, meno inongo ni cawa okene dong tek tutwal piniang Pe wa i kin dano aryo, cakke ki ka niang loyo, iromo neno ki i gang kenyo nongo ngat ma nongo en woro bene tye, nyo ngat ma laco bene woro tye. Ka ikop icito kwede anyim ki lokke icito itito bot ngat ca-ni, ka ngat ca-ni ominyo bot nongo ni pore, nongo myero ibin ilok i kinwu ma pe ni inongo tam ki ka mo kun dok mapat imed ki ngat mo, ci kong ibin iketo piny. Bene ka pud wungayo, ingeyo ka ma dako ca-ni a ki iye lunyodone tye, ol otoke kunnu nongo bene cakke ni en bene winyo lok pa Babane. Onyo omine. Kikwako lok cito anyim ma i lok eni ni, An adit ngedi gin ma kit atimme gang bota i kin latinna ki latinwu, ci alego wunu kong wubin wabedo piny kong wariyu tal kong ki kin joni. Ci bene ka jo can gitye ki gen nyo giwiny bene iye, ca okene bene gia gibino ci giketo dano piny, en tito pekone moni gin wek en pwod aye-ni. An bene gibipenya gin ni, Pud in itimo ada? Ka ma atimo bene calo iwacce ni atimo, ka bene ma pe atimo yako in ni pe atimo ento keni ineno atye ni keco dok kato kare-nu myero kare obed tye iye. Meno aye gin ma an nongo ki tung bota ni timme. Ma nyuto ki tung boti in dong kong ibiye ni megi dong gumarac dong eno ok dong ibiye o ni aa an dong atingo mere mega o myero atik bed ma agwokke. Ineno?
Gwokke pi tero ni dong abibedo na bigwokke pi kare ne dok atyeko lworo en alwora. Gwokke ma wek abigwokke ni abimwole wek ogeng en timo gin ma ata myero otime pi ca eno. Ento atyeko neno yo ma winyo atitigi ni abiyenyo yo me lok kwede ka ongayo dong ma pe romo niang i kom ngo ma aloko me gengo gin en otimo dok akop acito ka ma onongo winyo awaco ni o iye ni. Mo aye gwokke ma an abigwokke kwede. Ka angolo dogi manok, kani gilok lok ada. In pe iye ni dong ibibedo kwoni obicung i kom lworo, pe dong woro pa en-ni ilwor dong. Kono iye, waye lok ada. Ka dong tye kumeno, Ada en tye ka mane?
Ka iwinyo awacci ni anen ni lok ka ma kiloki kite kitweyo iye kabedo tye, yo ngeye lacen kit ecike obedo. Tye ni myero ginakite pe gunwone, giko pe bedo ber, ento ki yo ngeye dong tye ka nwone. Obukella dong tam bene i wiya ma bedo tye ni con ca en ocikna ni romo gwokke keda, gin mo keken ki koma en ebicung keda kacel, ento dong oo kama en adoko dano ma dong burwenye dok anyim ma bedo tye. Nongo dong atemo ma kite wa en dong ajale ni kong dong ociti pe dong kok, wa dano bene moko ni adoo lacone oyelle i kom dakone. Bene amito obed macalo labol ma lugang gibed moko i wiye bolo ni in ba cwari ada gin ibade atimo nyo con con i gang pari kom cwari pe obedo ber kit ki kweri dong wal awic mako me diro ngo yo gang caa ni nongo obedo inge gen caa mo timone pe tera abitiko diro wi kwona ka ki pwonyo calo dano dong ngane yo ma kineno bedo tye ento pi tutunu ma aneno ka gin mo ni ocake ma pwonyo peya ka amoko tam ma pyer kena atemo wa gik gi tami bot coo mapol ma tye ka neni cawa ni mon gi goyo gi o ok. An wan macalo co pe myero imor ni gigoyi i nena. Ka ibino i ka pwonne i kinwa, pe myero inyut ni in gicelo iri i jwi. Ka imiyo itam bot co ma tye ka neni ento jamine pe woro maber tutwal lok man me gum ki ngangangagi i ot. An tam ma amiyo bot co luwota, Ingeyo ot lok iye pol, dok ot kikany jamina akanya. Ka inen jami ma tye ka dini onongo pe tye ka bedo kit ma nongo con in imito. Tela me ot, ngeyo pol wan cowa aye tela me ot myero obed botwa. Ci dong ka tye ka doko gwok bot dako ma dong pe pore kit ma dong myero gubed kwede ata kare cayo, kong pe inguk mbok utamme ata wek kong gikonyi ki tam. Cato tam eni bedo i kin lunyodo nyo famili, famili member ma kenyo, gibedo piny giloke iye. Ka dong ongayo. Macalo gang, kun in aco kibimiyi bene tam ni wed wa gine dong odoko raco, tim ka man, tim ka man ka man. Mono onongo pe itiyo ki tammi piri keni di kineno tam ma weko kony ongo kony anyimmi ma amiyo bot co luwotwa ni pe gung ongolo bal pi caa moni ma gin man ta timme ni. Mono ka ma miye macek eno.
An apwoyo tutwal pi tammi.
Apwoyo bene.
Apwoyo.